Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, сәлам сезгә Кырымнан һәм Кырымның иң матур җиреннән. Э, әлеге корылманы сез э, күрә аласыз күп кенә открыткаларда, видеоларда. Әйтче дә мин сездән сораган идем, нәрсәне, нәрсәне күрсәтим э, Кырымда, Телеграмда да, ВКонтактеда да сезнең күпчелегегез җавап бирде. Ленар, күрсәт әле безгә карлыгач оясын, ласточкино гнездоны һәм менә мин аның янында Ласточкино гнездо минем янда. Әйдәгез э, бу экскурсияне башлыйк әле. Ласточкино гнездо карлыгач оясына таба маршрут башланды, ләкин дуслар, бик җиңел генә барып җитәм димә. Э, Кырымның э, күпчелек э, матур урыннарына хас булганча, шактый гына араны үтәргә кирәк. Төрлечә төрле маршрутлар, кайдадыр анда баскычлап, кайдадыр бик текә төшә торган урыннар, кайдадыр менә мондый мәсәлән хәзер агачлы җирләргә хәзер керәбез. Монда әйберләр саталар, Төрле төрле кемнең фантазиясы нәрсәгә җитә, шуны сата. Чачы да саталар монда, монда менә әйберләр дә бар. Җәнлекләр белән дә фотога төшәләр. Ансы нәрсәгә кирәктер. Әгәр дә шундый экономиканың бер кагыйдәсе бар, спрос рождает предложение. Әгәр дә кешегә кирәк икән, Димәк, э, кешегә кирәк әйберне тәкъдим итүчеләр дә табылачак. Матур гына можжевеловый роща аша үтәбез. Менә карагыз, нәрсәләр монда саталар. Монда лавровый лист та саталар, без бит аңладык, моның татарчасы дәфнә. Розовая соль да бар монда, бар розмарин. нәрсә генә сатмыйлар. Хәзер бу якка мин сезгә камерны борам, күрсәтермен. Койма белән әйләндереп алынган. Монда мин шулай ишетәм төзелеш техникасының гөрелтесен. Монда инде күренде краннар нәрсәдер төзиләр. Өстән карадым да мин әйтәм, бу яңа бина калкып чыккач, ул ласточкины гнездоны каплап китәчәк, һәм өстән күренмәячәк. Монда юл билгеләре дә бар, пешеходный маршрут 8 минут дигән. Карагыз монда нәрсә булачак. Менә мондый бик шәп Рахиль дигән санаторий комплексының реконструкциясе. Башлаганнар 24 елда, 27 елда тәмамлаячаклар. Рәсемдә, әлбәттә, бу булачак шифаханә санаторий бик матур күренә. Бәясе ничек булыр микән? Гали кеше кешегә ял итү мөмкинлеге булыр микән анда, юкмы? Хәзер карагыз әле менә үзегез. Төзелеш ни дәрәҗәдә бара? техника эшли. Уңда шундыйрак коймалар, сулда да коймалар. Бик каты төзелеш эшләре бара. Ә халыкка менә шундый бер сукмак. Чираттагы билге язылган 4 минут барасы. Монда хәтта минутлап күрсәтелгән, моңа чаклы 5 минут иде, хәзер менә 4 минут күрсәтелгән. Алга таба я 3, я 2 минут булыр мөгаен. Бер караганда навигатор шикелле бу. Сез ишетәсезме, цикадалар ничек әрсезләнеп сайрый, кычкыра дип әйтәсем, ләкин бөҗәкләр кычкырмый бит инде, сайрый. Матурак итеп әйтик. Монда нидер Волга машинасы тора хаманда. Флаглар. Ләкин нинди бина икәнлеге бигүк аңлашылмый. Дуслар, без инде менә менеп тә җиттек. Хәзер әйдәгез, карыйбыз. Ә, без менә бу юл белән килә идек. Без менә бу юл белән килгән идек, шуңа күрә теге юл миңа бераз сәеррәк тоелды. Әйе, менә шушы юл белән без менә идек. Ләкин ни өчендер бүген безне башка юл алып килде. Әнә тегендә, ә, күрәсең, тегендә бит ремонт эшләре бара. Күрәсең, монда нинди төзелеш техникасы. Бик каты, бик каты. Һәм күрәсезме, безнең бит Ласточкин гнездо бу якта, ә бу якта бик зур калкып чыгачак йортлар, Без проектларын карадык. Һәм теге яктан, монда караганда, Ласточкино гнездога бөтен күренеш манзара ябылачак, капланачак. Кайчан барлыкка килгән соң карлыгач оясы? 19-нчы гасыр ахырында бер табиб үзенең хатынына бүләк иткән булган йорт, ләкин ул шушындый рәвештә булмаган, ә ул булган гадиерәк агачтан. Ләкин шушы табиб үлгәннән соң хатыны әлеге йортны саткан икән Мәскәүнең бер бай кешесенә. Мәскәүнең бай кешесе э, исә э, әлеге йортны үзгәрткән һәм ахыр чикне менә без белгән менә шушындый готический замок, готика сарае рәвешендәге корылма барлыкка килгән. Минем инде сезгә сөйләгәнем бар 1927 елда булган җир тетрәү турында, чөнки Нәкъ менә шул вакытта без сезнең белән булган идек бит инде Дива кыясында. Дива кыясы ул Кырым тауларының бер өлеше булган, ләкин 27 елгы җит тетрәү нәтиҗәсендә ул аерылган Дива кыя булып һәм бүгенге көндә дә диңгезгә таба үрмәли. Менә 27 елгы җир тетрәү нәтиҗәсендә әлеге йортның бер өлеше аерылган һәм күпмедер өлеше диңгезгә килеп төшкән. Ләкин анда булган кешеләр, Аллага шөкер, бәла-казага тарымаган, чөнки җир тетрәүгә берничә минут кала алар әлеге корылмадан чыккан булган. Карлыгач оясы тирәсендә шушындый матур агачлар үсә. Бу сезгә шулай ук яхшы таныш булган можжевельник агачы. Аның Агачның үзеннән ясыйлар төрле агач эшләнмәләре, кайнар табалар, савытлар, астына куя торган подставкалар ясыйлар дип сөйләгән идем һәм ул кайнар әйберне куйгач, можжевельниктан ясалган подставкага бөтен бүлмәгә хуш исләр тарала. Монда территориягә керү тора 200 сум. Хәлләр менә шулайрак. Әллә нинди аңлашылмаган сыннар да бар. Карагыз, кот в сапогах, момент превращения Одежда мышку. Сез аңлыйсызмы бу сынның мәгънәсен юкмы? Бик сәер. Ә безне кызыксындыра. Менә бу корылма. Бик бик сорадыгыз күрсәтергә дип, менә мин сезгә күрсәтәм. Бу Кырымның төп визит карточкасы. Ерактан ул бик матур күренә, ләкин Якыннан килеп карасаң, ул шул кадәр кечкенә генә бер авыл йортын хәтерләтә һәм аның мәйданы әллә ни зур түгел. Ласточкин гнездо салынган 1912 елда. Бу инде Шул агач йорт сатып алынганнан соң. Мин әле 100 сум түләп, менә шушындый карточка бирделәр. Эчендәге экспозицияне карарга була әле. Здравствуйте. Да? Карлыгач оясының эченә кердек. Монда бик сәер генә күргәзмә бара. Менә үзегез карагыз әле, ниндирәк монда картиналар. Ягъни Кырымга да кагылышлы түгел. Ә, Күргәзмәнең исеме иде. Хәзер әйдәгез бергәләп табыйк әле без моны. Ожившие миф, мифы западноевропейского искусства 17, 18, 19 веков. Бу Гомумән дә, Европага бәйле күргәзмә. Иң мөһиме, безне бит инде кызыксындыра моның эчендә нәрсә дип. Заманында совет чорында монда булган кафелар, ресторан булган. Ә хәзер менә шушындый күргәзмәләр оештырыла. Монда бер тәрәзә бар. Карыйк әле бу тәрәзәдә нәрсә күренә. Тагын бер тәрәзәсеннән менә нәрсә күренә. Менә кул булгыйлар безгә, матур итеп. Менә бу тәрәзәсеннән карагыз, нәрсә күренә. Шулай ук диңгез, кешеләр. 10 дней грецияда карагыз. Менә күргәзмә шулай ук. Ә беләсезме ни өчен монда менә бу 10 дней грециясыннар күрсәтелгән? Чөнки мин сездән сораганда, бит Кырымның кайсы җирләрен күрәсегез килә дигәндә, Кемдер язды, монда Десять негритят фильмы төшерелгән иде дип. Менә монда нәкъ менә шуның картиналары тора. Монда төшерелгән, күрәсезме? Менә бу кыя, бу кыя. Ә тегендә урнашкан кыяда. Күрәсезме? О, нә. Ә бу тәрәзәдән күренә, әнә шулай кешеләр һәм парусник. Менә дуслар, шушындый кечкенә генә экспозиция монда. 100 тәңкә генә түләдек. Менә 100 тәңкәгә сиңа шундый 100 тәңкәлек кечкенә генә экспозиция. Булды, бөтен нәрсәне карадык, сезгә күрсәттем. Белмәгән булсагыз, хәзер сез сез дә беләсез монда нәрсәләр барлыгын. Әйдәгез хәзер урамга чыгабыз да һәм карлыгач оясын башка якларыннан карыйк әле. Карлыгач оясын әйләнеп чыгарга була. Менә минем каршы якта су, диңгез. Диңгез, диңгез. Әле менә мондый матур балкон. Балконның менә мондый бизәкләре бар, баганалары. Бөтен кеше монда фотога төшә. Ну, аңлашыла. Чөнки, чөнки монда бик матур локация. Һәм бөтен кешене теге кыяга карый.

Уң ягында менә шушындый баскычлар бар. Аларга менеп хәзер күрәсең, смотровая площадкага менәбез. Монда да бик каты фотога төшәләр. Кемдер аска төшә, кемдер өскә менә. Әнә замок сарай каршы якта. каршы якта бик текә тау Ә бу тауның астында карагыз әле. Сапта кешеләр йөзе. Бик кызыгыймы? Кая ничек килеп чыкканнар дигән бу якка. Менә моннан тагын бер төрле итеп ачыла бу карлыгач оясы. Әнә без аста булдык сезнең белән. Эчендә дә булдык хәзер менә бу локациядә. Күрәбез. Әмма карый торган әйбер дә бар. Ну что, как твои впечатления? Восхитительно.
Дерево желания наш зовут. Какое дерево желания? А. А самое главное, не отстать. Карагызали.
Дерево желания бар бит. Хыялларны тошмышка аша торган агач. Хәтерлисезме, без сезнең белән Мәскәүдә узган Кытайча яңа елны билгеләгәндә мин бер уенда катнашкан идем бит һәм миңа әйткәннәр иде, шул уенда от җиңсәң, Ә, синең хыялларың тормышка аша. Без ул вакытта сезнең белән бергәләп теләгән идек әйтчегә 100 мең язылучы. Хәзер әйдәгез, каба шушы теләкне ныгытыйк әле, тормышка ашсын әле һәм ә менә тормышка ашыра торган. Сез ышанасызмы мондый хорафатларга, юкмы? Ну, агачы миңа ошый, матурлыкка

Кына синең хыялың тормышка аша. Монда тагын бер могҗизалы әйбер бар. Йөрәк формасында ясалган. Үзе дә йөрәк формасында ясалган һәм моңа төрле-төрле йозаклар эленгән. Шулай ук йөрәк формасында. Ну, мондый традиция инде шәһәр, һәр шәһәрдә бар. Гадәттә үзәк паркларда була мондый әйберләр. Моның йозаклары бик күп. Йозак фонында әлеге дә баягы карлыгач оясы күренеп тора. Әнә анда акчарлак кычкыра. Мондый матур агач янында басып торып кына, ләкин бернинди баулар ниләр бәйләп тормыйча, дуслар, үземнең хыялымны әйтәм дә, алга таба атлыйм. Әйдәгез. Карагыз әле, монда билге бар, проход запрещен, әйме? Опасно для жизни. Ләкин халык барыбер менә. Дигәндә сарай. Карлыгач оясы. Менә шулай. Алексей дә менеп китте әнә. Бернигә карамыйча. Нишлибез сезнең белән? Законны бозабызмы, юкмы? Үтәбезме анда? Минемчә анда карарлык нәрсә бар микән? Сез нишләр идегез минем урында? Бозар идегезме? Әйдәгез, э, Мондагы кешеләр закон бозган арада, э, язмыш белән уйнаган арада, алга карагыз әле менә мин хәзер нәрсә күрәм. Теге төзелеш эшләре. Краннар каян ничек китергәннәр дигән, чөнки бу краннарны өстә күрәсезме, йортлар бар. Сез аңлап алгансыздыр минем нәрсә әйтергә теләгәнемне моңарчы. Әнә тегеннән

Йөрсәң яхшырактыр, ул да булса кыш көне. Чөнки кыш көне туристлар бик әз була. Моның ише урыннарда кеше әз була, рәхәтләнеп йөр дә йөр. Менә икенче юлы бәлки туристик урыннарга туристлар әзрәк йөргән вакытта чыгасы булыр, дуслар. Безнең Россиядә шулай инде. Сез аңлап алгансыздыр, Кырымда Хәлләр шулайрак мәсьәлә менә монда язылган икән, проход запрещен имя, опасно для жизни дип. Менә бернинди сакчылар юк, күреп торасызмы, бик иске генә э, киртәләп куелган иске әйбер белән, койма белән. Монда шулай ук әнә нинди искереп беткән, күгәреп беткән әйберләр. Әнә тегендә бандит тора, ташлар. Менә монда нинди арматура чыгып тора. Арматура берәрсе шунда имгәнеп китсә. Ой, бер дә куркынычсызлык чаралары ягыннан ә, әнә берәү абынды. Хәзер нәрсә булыр? Бер бала абынды. Бик матур, бик матур табигать. Кырымга ул яктан, әлбәттә, бәхет елмайган. Менә безгә, мәсәлән, Татарстанга бер бәхет ул да булса нефтьнең булуы, ә Татарстан бюджетының өчтән берен нәкъ менә нефть тәэмин итә. Без ул нефтьтән файда күрә беләбез. Татнефть компаниясе бар, шушы Татнефть компаниясенең акчасына бик күп социаль объектлар төзелә. Ә менә Кырымда шундый зур байлыгы була торып, менә шушындый искереп беткән, ташландык әйберләр бик күп. Ягъни аларга аларга Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән байлыкка алар менә шундый наплевательски итеп карый микән, бармак аша карыймы? Менә әгәр дә Монда каты кул кирәк. Күрәсең, тәртип урнашсын өчен, җәмәгать, әле шактый вакыт кирәк моңа. Игътибар итегез әле, менә мондагы ташлар шул кадәр шума. Дивадагы шикелле әнә-әнә шуалар ничек. Чөнки кеше бик күп. Бөтен кеше менә-менә аяк киемнәр белән ашкый. Ашкый-ашкый күрәсең ничек ялтырап беткән ташлар.

Арзан тора икән, әйме хыялыңны тормышка ашырып бары тик 100 тәңкә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, Шулай итеп, Карлыгач оясы буенча экскурсия тәмам. Ә, Сезнең лайкларыгызны көтәм, әлбәттә, перепостлар ясагыз, дусларыгызга, туганнарыгызга җибәрегез. Татарча контент э, күбрәк булсын, дуслар. Э, Бу әйче өчен дә һәм э, шулай ук татар блогосферасы үсеше өчен дә бик мөһим. Исәнлектә, саулыкта күрешербез.